کرن کن پہلے اسی ساڈا چینل کوں لازمن سبسکرائب کر گھنو بیل آئیکن تے لازمن کلک کریسو تاکہ ساڈی ہر ویڈیو تہاکوں بآسانی پہنچ ونجے سی۔ وزٹ کرینے اسی اپنے کپاہ دا جیڑھی تہاکوں پتہ ہے کہ پرسو تقریبا چار پانچ دن پہلے اسا راہیا سے کپاہ تے ہن اسی ڈیدھے ہیں کپاہ کو بھی جمی پئی ہے یا کینی جمی پئی۔ دوستو جویں تہاکوں پتہ ہے تقریبا پانچ سات ݙینہ تھی گئن اساں پہلے کپاہ کاشت کیتی آسے ݙیندے پئے وے ماشاءاللہ اسیں کپاہ جام آئی ہے ماشاءاللہ ݙیندے پئے وے سائیں ہیں تاں حالی چھوٹے بالکل ہی چھوٹے پودے بہرحال ماشاءاللہ بہت ہی ساری کپاہ اسی جام آئی الحمدللہ بیج اچھا نکلے اللہ پاک دا احسان ہے سائیں دعا کرو اللہ پاک کپاہ دے اسیں برکت پاوے یار

جی پیارے دوستو ایسی دیسی ماحول سی دیسی کیڑا سی یوٹیوب چینل بھٹی ویلوگ کیڑا سی کیڑا یوٹیوب چینل بھٹی ویلوگ یوٹیوب چینل بھٹی ویلوگ جی ہاں بھٹی ویلوگ 786 بھٹی ویلوگ 786 اچھا سی دوستو اساں ہی ٹائم اپنے فارم تے سی موجود ہیں الحمدللہ ابو انڈا جانا

اے جیویں گولی نہیں ہوندی برولی برولی اونوں مائے بڑا پیارے دوستو اے ڈیدھے پہ وے کتنا حسین موسم ہے سی صبح دا ماشاءاللہ سورج نکلدا پہ اے ساری وستی سی ڈیدھے پہ وے ماشاءاللہ کتنا پیارا ماحول بہت ہی حسین موسم سویرے دا ٹائم ہے سی ایں پیٹر دے سئیں تقریبا ہن ݙاہ توں پندرھاں بھئیوال تے او نہ کاکا کݙاہیں ڈیزل ایندا آئل چینج کرݨے نے ٹائم نال نہ کوئی کݙاہیں ایندی ٹیوننگ کروایا نے بس اے شودا لونجھیں دا پیٹر اے تے بس ہر ویلے تھیا پئے خراب اے ناصر بھئی دی مہربانی اے کہ ہر ویلے آ کے نا جوان بس اے بݨا گھندے تے تہاکوں پتہ اے جیڑھا بندہ بھئیوال ہی آلا پیٹر ہووے نا بڑا بہوں دا واسطے بڑا مسئلہ ہوندے۔ ہے کہ نہ پیارے دوستو ارادہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہ گئی تو انشاءاللہ اپنے پیٹر دے اوتے نا اے پیٹر والا سسٹم ختم کر دیونا انشاءاللہ کہ ارادہ ہی میں ہے کہ تھی سکدے اتھا پلیٹیں والا سسٹم کیونکہ ساڈے علاقے دے وچ ماشاءاللہ پلیٹیں دا بہت رواج آ گئے اتھا جیڑھا بندے کو ڈے گھنو پلیٹاں لوی آندے تے او پنج تقریبا ہے اٹھ توں ڈاہ لکھ دا خرچہ تا ہے بارے لیکن ماشاءاللہ اتنا پیارا ماحول بن ویندے سئیں کہ جان چھٹ پوندی ہے

جیڑھے شو دے وپاری گدھی کھڑن ڈیندے پے وے دوستو اے ہن تقریبا پتہ نی کتنا امب ڈھٹے پے امبلیاں اے تاں حالی شروعات ہے نا سئیں ڈیندے پے وے دوستو بس اللہ کرے انہاں کو اللہ پاک انہاں دے رزق برکت پاوے جیڑھے شو دے گدھی کھڑن انہاں کو تاں کافی سارا جھٹکا لگ سی نقصان تھی سی ڈیندے پے وے دوستو اے تاں ہن ہی لا حال ہے تے اے تاں ڈیکھو

تے بھائی کالا صاحب ہے انہاں دا ناں تے بھائی جان تساں شادی کیوں نہیں کیتی حالی تک اچھا کیا وجہ رشتہ وغیرہ کیوں نہیں تھینا بھیا ترا
کہہ نہیں کہ مناسب اچھا سمجھ دے تو آکو نہیں مناسب اچھا سمجھ دے ہاں۔ کمال ہے یار ایک گال ہے مناسب حالی تک تو آکو اچھا نہیں سمجھ دے وجہ کیا ہے او سی انہاں کو کئی ساڈے خیمے اچھا تہاڈے اندر خامی نظر آندی ہی میں کو رشتہ کوئی نہیں دا جی اچھا چلو سی دعا کریں اللہ پاک تہاڈی جلدی شادی کراوے سی دوستو ہن میں آ چکا سی اپنے باغ دے وچ اپنا جیڑا باغ ہے میرا ماشاءاللہ اے ڈیدے پے اے نظر آندا پے تہاکوں اے میرا باغ ہے الحمدللہ تے اے میں کوئی کچنال دے بوٹے لائے ہوئے تھیں ڈیدھے پے وے ماشاءاللہ بہوں تیار ہیں تقریبا ڈو سال ڈو سال تھی گئے انہاں دے کچنال دے بوٹے کوں بس دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں دے برکت پاوے اللہ سیں جڑے او کچنال جڑی ہوندی ہے جلدی اللہ سیں جانا پھل لاوے اللہ سیں انہاں دے اوتے۔

تے باقی تقریبا تہاکوں پتہ ہے ہزار سبسکرائبر اسیں فائنل کرنے چار ہزار گھنٹہ واچ ٹائم پورا کرنے تے تہاڈی محبت ہوسی اسیں مہربانی ہوسی میں ہن ڈھانا تے تہاڈی مہربانی ہوسی سپورٹ کریسو لازما کمال مہربانی کمال محبتاں اسیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو دے نال ملسوں اللہ حافظ